Felly dyma enghreifftiau o fy ngwaith. Mae yna arddangosfa yn um, agos i lle fi'n byw a gweithio ym Mhenarth yn y Turner Gallery. Gen i fel dau llyfr bresynio o'n i'n casglu syniadau ynddo ar un pryd. A, a ni ddim really meddwl amdan lle oedd yr, y prosiect yma'n mynd, neu os oedd e actually yn prosiect, neu o'n i jyst yn actually mwynhau'r broses. Uh, o'n i ddim meddwl llawer am y syniadau tu ôl be ni'n gwneud chwaith, o'n i jyst yn neud o. A fi'n meddwl bod yn bwysig i gyfalle i gael syn, you know, dipyn o rhyddid i wneud hwnna pa chi yn creu. I jyst mwynhau be chi, be chi yn creu a ddim meddwl gormod. Uh, dyna fel fi'n gweithio, mae pawb yn gweithio'n wahanol. So fe hwn, fel llyfr concertina ydy hwn, A jyst pob dydd, o'n i jyst 'di dechrau s- brasynio beth bynnag o'n i'n gallu gweld. A w- a weithiau oedd e ddim yn gweithio, weithiau oedd e yn gweithio, oedd dim ots. Ond, you know, o'n i'n meddwl, wel, 's neb yn mynd i weld hwn, fi fi ddim yn gwybod os maen nhw... wel, falle bod nhw'n mynd i weld o, falle bod nhw ddim. S- You know, ond o'n i o'n i jyst mwynhau. A wedyn ar ôl hynny, wnes i ddatblygu fel darn bach o hwn mewn i darn mwy, wedi pwytho. Achos bod fi yn gweithio efo Textilia, o'n i'n teimlo fel bod fi eisiau creu rhywbeth oedd yym yn um, yn darn textil. So dyna beth i hwn fan hyn. Gyda lot o arlunwyr, yn wedig ti'n menywod, weithiau maen nhw'n ffeindio bod nhw ddim yn gallu bod yn greadigol ar ôl bod yn, rhia, yn rhiant, bod yn rhywbeth sy'n newid y ffordd maen nhw'n meddwl. Ond i fi, o'n eisiau bod yn fwy creadigol, yn wedi pan oedd y merch wedi dechrau cysgu. Um, o'n, o'n, o'n i sydyn yn tymor fel, achos oedd, oedd um, pan oedd fy mhlentyn cynta'n rili really ifanc, oedd hi um, oedd i fyny lot a o'n i'n jyst yn gweld pwysleisio amser fi gyd arno hi. A wedyn yn sydyn ges i amser lle o'n i'n cael dim bach mwy amser i fy hun. A wedyn yn lle, um, you know, dynyddio'r amser yna yn, wel, ddim yn gwybod, gwrando music, edrych at ledu, beth bynnag, neu hyn, beth bynnag hi'n gwneud tra ddi'n cysgu, o'n i'n sydyn yn teimlo fel, fi eisiau bod yn greadigol. So nes i ddechrau creu, heb rhywun o feddwl be o'n i'n gwneud a pam o'n i'n gwneud e, ond nes i ddechrau creu, A wedyn o'n i'n sylweddoli bod creu yn helpu fi i ymdopi gyda bod yn fam. So i fi, fi'n meddwl bod bod yn greadigol yn neud fi fod yn you know, yn, yn fam well, ond hefyd yn helpu fi gyda fy iechyd meddwl, yn neud fi teimlo yn hapusach yn fy hun. A fi'n meddwl falle rheswm bod fi eisiau dangos y gwaith yma i chi, achos o'n i ddim rili'n gwybod gyda'r gwaith yma lle oedd o'n mynd. A ar ôl fi greu e, wedyn o'n i'n fel bron yn neud sens o'r gwaith ac yn penderfynu, wel, mae hwn amdan hwn, mae hwn amdan hwnna. Yym, a ma' lot o arlunwyr yn gweithio fela. Ond be' fi rili isie chi feddwl amdan trwy edrych ar 'y ngwaith ydi, weithie ma' rai' chi jyst trio pethe, ma' rai' chi jyst trio fo. A fi'n a- yn amal, you know, fi'n ca'l yym oedolion yn dweud, wel fi byth, fi ddim yn gallu arlunio, fi ddim yn gallu cre- yy da- dylunio. Ond y pwynt ydi, fi'n me'wl bo' pawb yn gallu, ma' pawb yn gallu neud e, a ma' chi yn neud camgymeriade, ond sdim ots, achos i fi, fi'n me'wl bo' pob cam- yre- camgymeriad yn yn endio fyny yn bod yn rhan o'r gwaith, a m- a weithie fi'n gweld camgymeriad fel rwbeth positif. Fi'n meddwl weithiau ma' 'na chi jyst trio a peidiwch â bod yn ofn. Ma' 'na chi jyst cael go a pob lwc!